Pokka, ħaddum tipposa, ejja ħanibdew!
Nilqawkom l magħna għal podcast bej saqajna, illum għandna guest speċjali kif qed taraw. M'għandux ebda introduzzjoni. Le, m'għandux ebda introduzzjoni, Tonio. Però, Tonio, għal nilqawk magħna, Grazzi ħafna tal-istedina. Aħna ħadna pjaċir għax lil Tonio saqsejnih naqra hekk u qalilna bum! Iva mill-ewwel. Eżatt, eżatt. Għinna biex nissortjawha di, kien hemm naqra events, kulħadd kien busy jew kellu xi ħaġa, però fl-aħħar dan huwa episode 15 l-aħħar wieħed u għedna nispiċċaw.

M'eżempju min hu Tonio? Pero' lilek naħseb ma tantx għandna bżonn ta' introduzzjoni. Nafuk isnu qisna bħala dak ir-reviewer, naħseb l-aqwa reviewer li għandna f'Malta, tajjeb fuq vetturi, dejjem narawk serju, preparat, studjuż bil jistudja eżattament il-vettura li jkollok, eżatt u hekk għandu jkun. X'taħseb Tonio, x'tgħidilna int minn naħa tiegħek? Issa ili 25 sena nagħmel għal biċċa xogħol, jiġifieri domanda li jsaqsuni n-nies huwa għadek ma ddejjaqtx tagħmilha, għadek ma ġbajtx tagħmilha. Fil-verità, le, għaliex l-industrija tant hi waħda dinamika, tant inbidlu l-affarijiet, anke f'dawn l-aħħar għaxar snin, is-suq inbidel kompletament. electric cars kienu waħdiet. Issa f'daqqa waħda t-teknoloġija, allura jiena li għandi passjoni ġenwina ma nagħmilhiex bħala negozju, jien da dejjem qistu bħala hobby. Il-fatt li dejjem qed nitgħallem xi ħaġa ġdida, kull vettura, kull mutur ġdid dejjem iġib xi ħaġa interessanti on the table, dik li żammet l-interess tiegħi jiġifieri dawn is-snin kollu. Għadni nagħmilha l-biċċa xogħol b'entużjażmu kbir fil-verità.

Ftit ilu saqsejt lil Tonio jiena, Pero, Tonio, inti dan mhux xogħlok, inti x'tagħmel? Jien sal-bieraħ eżattament kont lecturer tal-marketing. L-istess għamilt ħamsa, għax bdejthom flimkien, il-job mal-junior college u l-programm bdew fl-istess sena. u għamilt 25 sena lecturer tal-marketing, imma issa wasalt għall-pensjoni. Eżatt, ġifieri illum l-ewwel ġurnata. L-ewwel ġurnata ta' pensjonant. Bdejna ngħidu lucky. Lucky. Lucky, eżatt. Qabel għamilt ukoll karriera twila fl-insurance. All right.
Għamilt 'il fuq minn 20 sena. Kelli varji pożizzjonijiet, jiġifieri, u dak kien. Imma mbagħad at one stage għad jien ħa nibqa' nagħmel l-istess ħaġa għall-bqija ta' ħajti. Allura kien hemm kambjament, mort lura l-Università, għamilt Master's Degree fil-Marketing, u mbagħad biddilt ix-xenarju kompletament, jiġifieri. Tajjeb. Jien taf x'jogħġobni f'Tonio?

Zviluppa tek. Ma isma, l-lum ta' finti, biex qed ngħidu ma titkellimx b'lingwi oħra u bl-Ingliż u hekk, però dik xi ħaġa li toġob. Eżatt, eżatt. Wint tafrid u eċċetera. Naf li tuża u challenging mhux ħażin. Eżatt. Ir-riċerka kollha ssir bl-Ingliż. In-noti li nipprepara

Għaliex naf kieku nagħmel li nagħmel bl-Ingliż, l-udjenza tiegħi tisplodi minn 400,000 issir 400 miljun. Allura views u da u l-ieħor żgur nista' nippopolarizza, imma jien dejjem deherli li xogħli huwa li nikkomunika dak li hemm fis-suq lill-Malti. Eżatt, eżatt.
Aħna l-istess. Eżatt, eżatt. Ħafna nies issuġġerewni, isma' hemm dik it-tellaq fit-triq, hemm dak, però irid isir bl-Ingliż. Aħna għandna nix għedna isma' l-istess, nixtiequ nikkomunikaw u nkunu komdi bil-lingwa Maltija.

programm, imma naħseb ma nkunux komdi. Forsi ma tkunx, ma tkunx daqshekk, daqshekk. Isma', qed jirrabja magħna Redeemer, għandu raġun. Għandu l-isponsors. Ħa naqra, naqra l-isponsors u nkomplu ma' Tony. Eżatt, jiġifieri. eżattament. Għax ħa naqbdu l-paroli wara l-voti. Ejja, le, le, le, le, le.
Eżatt. Erba' siegħi għadda. Isu Lord of the Rings ġej. Mela, nibdew l-isponsors? Mela, ibda, ibda. Ħa nibda jiena. Mela, nirringrazzjaw bħal dejjem il-Gordon's Moto Centre li ovvjament jospitana fil-premises tiegħu. Mela, sign word li jipprovdilna s-sign ta' warajna li għandna wara Toni, wara Ħesu l-Aġġiera, wara l-Aġġiera. Homemade Malta li qdiena fuq 3D printing, għamlilna xi coasters, keychains, għandna di tan-nuċċa, x'nuċċa li għandek? Għax taf għalfej, u għattajdek biex ngħidha li kienu l-ilkers. U kelli nagħmel neutrali ftit. U għeħel muċċa.
Imma t-tort tiegħi mhux it-tort tal-kelb min huwa animal lover, ħallejtu fuq is-sufan filgħaxija u filgħodu baħħ, kien trab.
Sewwa? Baħħ.
Imma jien naħseb kien jaf li wasalt għall-Vista, għax kont wasalt kont jgħidli ma nagħmel sentejn il-Vista.

Go and fun, insellmu dejjem lil Sergio, u l-Sergio rridu nġibuh hawn, għadu ma ħeżlisiex, tajjeb. Sergio, wara dis-sensiela, issa next, it-tieni season, inti tiġi bilfors, tajjeb? De Burgers, li huwa busy daqsna u iktar bħalissa, għax dawk għadhom kif għalqu ħames snin. Għandhom l-anniversarju, għalqu ħames snin, qegħdin super busy, ehm.
Għandhom offerta fifty percent allura. Fifty percent off, allura.
Faqgħuhom bħalissa, tajjeb, u allura Mhux ħa ndejquh. Daqshekk qed ma ddejqnux aħna, aħna nirraġunaw. U tal-aħħar, wieħed mill-main sponsors tagħna, Raguse Express, li itellagħna Sqallija. Eżatt. Jisponsorja. Eżatt. U jekk tridu tmorru Sqallija bil-muturi. Eżatt.
Raguse Express. Raguse Express. Aħna, jekk rajtu, jekk rajtu ġimagħtej ilu. Eżatt, rajtu. Kellna dik l-avventura. Eżatt, eżatt.
Għażilna Raguse Express u morna tal-ġenn. Bomba. Anke n-nies li telajna magħna kulħadd ħa pjaċir u faħħar kemm huma caring. Ħafna, ħafna.
Tonio, x'taħseb? Kompli, ibda inti. Nibda jien, għad diġà bdejna aħna. Le, għad diġà bdejna. Muturi, karozzi, minn dejjem kellek dik il-passjoni?
Minn dejjem. Li ġara u naħseb li tiġri 'l ħafna minna, Jien oriġinarjament kont intenzjonat ta' sbatax li nixtri mutur. Biss kif semmejtha quddiem missieri Alla jaħfirlu, kellna problemi serji naħseb qatt ma ma kien iddiżappuntat fija daqs daqs dik id-darba.
U
u spiċċajt allavolja kont ġa tgħallimt nsuq il-mutur kont dak iż-żmien kien faċli ħafna tikri l-mutur jekk irħis u ma kienx hemm liċenzji u affarijiet insemma insemmi. Inti bħal kulħadd, if I may ask, suqt mingħajr liċenzji qed nimmaġina wkoll. Karozza naħseb ta' probabbli thirteen, fourteen. Għallimt lili nnifsi nsuq il-karozza. Kien papà l-istess kien irranġali job, niftakar Manuel Island kien fuq super super yacht ta' dak iż-żmien. U kellhom mini moke li kienet iżommhom u kienu niżżluha sakemm qed jagħmlu r-repairs u jien inkiss inkiss kont immur nistajt għajta u dak kollu li kont nisma' tafas il-clutch iddaħħal il-gear kont by trial and error I put it into practice għall-ewwel tgħallimt insuq il-quddiem biss. Allora nagħmel biċċa l-qudiem u mbagħad nitfi noħroġ u nimbotta l-minimum lura. L-iskrivet lupa milta u reverse tal-lintu. Toilet, toilet. Self-taught, vera.
Self-taught. Kulħadd hekk.
Imma dejjem kelli xewqa għal-mutur biss Minħabba r-relazzjoni li kelli ma' missieri I put it on the back burner. Eventwalment meta meta ħalliena ħalliena kmieni ħafna miskin għax kellu 66 and that's about twenty more than twenty years ago. That day għadt issa pa inti qiegħed hemm fuq għandek għandek task li li li tieħu ħsieb you know what I mean u thank God it worked. Għamilna partnership tajjeb. Mar tajjeb tajjeb. Isma' normali aħna

Kemm ili li kellimtek lilek ħabba xi rid. Sewwa ħabba ħabba ħabba offroad. Tant tal-offroading, tal-muturi. Mhux se ħasallu, hekk jiena lili hekk kif ħasallu. Jiena nemmen tkun egoist, tkun egoist. Ħaddih il-pariri u kummedi u dawn minn dawn l-affarijiet, imma mhux se ngħidlu le Jack ma tistax titgħallem tisuq. Ħansuq jien biss. Ma tagħmilx sens, hekk hu dilettant tal-muturi. Ħa npejjep jien biss, int ma tistax. Ġifieri hekk hu dilettant tal-muturi bħali. Xi trid jagħmel, tifhem? Mhux se ngħidu le. Però llum naħseb l-eżiġenza nbidlet ukoll, jiġifieri at least scooter, mutur żgħir għal kuljum, sar bżonn, isu l-mowbajl. Le, sar bżonn, sar bżonn, issa ma sarx. Qabel kien for fun u għal, imma s'issa. Le, llum kif għedna ftit ilu. Jekk issaqsuni l-ikbar sorpriża li għext, f'dawn il-25 sena ta' ġurnaliżmu huwa x-xift għall-muturi. Jien niftakar, nitkellem ma' Gordon, in his early days, meta l-showroom kienet waħda żgħira, 95 per cent used motorcycles kienu jġibhom mill-Ġappun, imbagħad ġab il-Kymco, imma the numbers were a struggle.

Jien nuża l-iskuter kuljum għax-xogħol. Ħa tgħid ma tarax dawk il-muturi li joħorġu. Dik vera, eh? Jien nintgħama
m'erba' muturi dejjem l-istess, mid-dar għal hawn. Dejjem nistaqar, ma nafx, issa ħna. Imbagħad tkun Pariġi per każu, il-flow ta' muturi, overpowering, l-ammonti, n-numri, u anke.

meta meta bdejt nintroduċi l-muturi fil-programm. Alla jaħfirlu Henry Scicluna kien general manager ta' Muscat Motors, biker tal-qalb eh, wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħi. Kellu GS 1150 isfar li li somebody traded it in u u ma biex jinqala' minnu ma setax, ħalliħulu. Għax kienet gwarda robba safra.
Bażikament. Eżatt. U that was my learning by jiġifieri. All right.
Però kont komdu għalik tajjeb. Għalija komdu, kien hemm ovvjament sakemm drajt number of situations niftakar ċarissimo nasal id-Dar il-Belt, One of the early days. U hemm il-bankina. Għax fi. U għad issa mela ma kienx hemm parking, għad issa mela 'l fuq il-bankina, u mbagħad meta nsir. U fuq il-bankina kull ma għamilt jiġifieri bidlilt daqsxejn l-angolu tar-rota u minn għalija bħal karozza. Ħajjitna. U kif ir-rota missed mal-bankina, jiena jiena mal-art, il-mutur fuqi, ġo ġo intrata ta' Ta' neighbor ġifieri. U jgħidlek toħroġ x'qed jagħmel. Jiena ma weġġajtx u l-mutur l-istess ma lanqas girfa ma kellu ġifieri. Dawk kellhom ftit ftit protection eċċetera. So so you know dik niftakar u niftakar darba maltempata kbira u għaddej ħdej ix-showroom tal tas-Citroen għat-tard.
U tant kienet maltempata kbira li kellhom xi signs tal-perspex kbar u daw qalagħhom ir-riħ u farrakhom. Allura there was the tarmac was wet u kien hemm daw il-patches tal tal-perspex u jien għaddej u ma nafx kif innotajt li I was braking u r-rota ta' quddiem telgħatli fuq fuq biċċa minnhom

1300 muscle bike li kien jikkompeti mal-Honda il-four cylinder. Probably it's an eighties or a nineties bike. Ma żammejtux, żammejtu sena, sifirt għamilt l-ewwel vjaġġ Sqallija bih ma' ħabib tiegħi. Imbagħad ġejt lura u ġie xi ħadd għamilli offerta tiegħu biħejh, l-unika mutur li kont biħejh. Tonio, biex inti tkun taf, dak hekk jagħmel. Imma jiena mhux jitla' b'mutur, jogħġbu ħafna, ma dak, ifaħħru, jagħmel review fuqu, jagħmel review, jgħid qed iħossni Tonio, ħa nagħmel review fuqu, jinżel u jbiegħu. Dak kien l-inqas mutur.

nibdet il-passjoni tal-ivvjaġġar barra u anke dak kellu saħħa esaġerata allura fuq l-awtostrada. Four cylinder. Tista' four cylinder kien beautiful bike. U naf għand min hu, ngħidlek il-verità, bagħatlu messaġġ biex ifakkarni l-isem imma għadu ma rax il-messaġġ. Għax qiegħed għand missieru f'kollezzjoni u kien wegħedni li jekk għada pitgħada jiddeċiedi jbiegħu.
Isma' kienet dik li naħseb nibditlek l-iktar kif għedt inti l-passjoni għall-ivvjaġġar. Għax once li tmiss, once li tmiss.
Iva, once li tmiss ma' l-ivvjaġġar. Totalment differ, jien hekk nara, totalment differenti minn kolozza. Jien nitla' ħafna bil-kolozza, imma jiena bil-mutur issa jew jiena. Jogħġobni iktar, inħobb jiġi l-iktar. Eh, speċjalment ġo ta' fett, ta' fenti.
Mamma, huwa esperjenza toro ħafna.
Il-miżura tiegħi tal-vjaġġar hija l-mara. Il-mara Malta jekk jista' jkun dejjem evitat li titla' miegħi

Tajt ħelmiet għand u bil-mod il-mod ersaqna. Spiċċat hi tippuxxjani għat-trips barra minn Malta. Malta lok xorta baqgħet ma tirkibx miegħi, imma l-vjaġġi li għamilna ħafna drabi waħedna. Tippuxxjak biex hi tiġi miegħek imbagħad. Iva, iva, iva. Imma l-preparazzjoni, u aħna kellna avventuri sbieħ. Għax hi fortuna, privileġġ kbir li għandi li numru ta' brands ikollhom il-press bikes. Allura dejjem evitajt għax ħaġa li qatt forsi kienet taqtagħli qalbi hu jekk irrid immur Norveġa, Henry per casu bil-mutur li eventwalment qiegħed għandi, l-RT, Telaq minn Malta hu u l-companion tiegħu, il-partner tiegħu. Dirett għal hemm. North Cape u lura. Issa, all right, all right. Issa, jiena North Cape mort, imma ma bdejtx minn Malta. Għax mhux hekk, eżatt. Bdejt minn Munich. Żgur, mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Allura, allura qtajt is-sħanat kollha, il-mili għal xejn. U l-perjodu li għamilt, gawdejt, ġifieri preferejt nagħmel ġimgħa żejda Hemm fuq indur fil-fjords. Milli titla' minn hawn. Milli tiela' u nieżel straxxnat. Sa Ruma, sa Milan. L-eċitament tagħmilha l-ewwel darba imma mbagħad. Ma tibqax, ma tibqax. Mbagħad għalija l-sħana f'Awwissu. U mhux waħdek, bil-mara. Bil-mara, mela.
Għalhekk, ġifieri hemm kienet titilqek xorta. Kien hemm dak il- dak il- dak il-perijodu, taf int tgħid. Allura kelli l-fortuna anke Spanja, morna ħafna ħafna trips. Imma dejjem għamilna arranġament bil-packaging, għamilna bagol. Qatt apposta għax meta tivvjaġġa bil-mutur, ħafna drabi kienu BMWs. Allura kelli anke l-inner cases. Alright, alright. Allura nippakkel, nipprepara l-inner cases ħa ntellagħhom hand luggage. Mbagħad fil-bagalja żewġ helmets, il-gear kollu għax ovvjament mhux ħa titlaq bil-biker jacket. Mhux hekk, mhux hekk. Kien ikollok bagalji tiegħek għalik, allokati għalik. Mhux għall-mara. Le, dik dejjem problema kbira. Għax l-arti għandu pannier daqsxejn kbir u l-oħra iżgħar. Jien dejjem l-iżgħar. Issa jien t-t-shirt tiegħi u anzi ta' taħt tiegħi u par kalzetti tiegħi. Ma nsemmix żarbub. Eżatt, eżatt. Imma mbagħad dejjem kelli nċedi lit-top case għaliha. Eħ, qed tara? Tifhem?
Vera kellha raġun li npoġġu l-helmets jekk perkażu waqafna x'aħna ninvolvu ħafna sightseeing meta nitilgħu bil-mutur mhux just miles and miles and miles jiena Allura mhux ħa toqgħod tiġri bil-helmet. Allura dejjem dejjem dejjem ħallejna biżżejjed spazju fit-top box biex inpoġġu l-helmets sakemm imbagħad sibt li nista' nixtri

Mela Tonio, xi ħaġa li n-nies ma jafux dwarek, xi x'inhi? Għax inti n-nies jarawk minn lenti waħda. Differenti, mhux hekk? Minn lenti waħda, hu, fehimtni? Eżatt, eżatt. Jiġifieri minn lenti ta' reviewer kif semmejna fil-bidu. Imma, x'jafu n-nies, aw x'ma jafux in-nies dwarek? Lew aħna qasatna ma nafu lanqas. Kieku kelli nagħmel il-preferenzi, fit-tielet post il-karozzi. All right.
Fit-tieni post il-muturi.

sailing boat kbira ta' 50 pied u rib b'żewġ magni u għamilna d-dawra tal-kosta ta' Sqallija.
U konna, domtx sitt xhur nipprepara għalih u għamilna tliet ġimgħat niffilmjaw u mbagħad ħriġna serje sħiħa. U konna irranġajna li f'kull port jew port żgħir li hemm mal-kosta ta' Sqallija kollha, Kellna, kelli tim għaddej bil-karozzi u aħna għaddejjin bil-dgħajjes. Taw bid-dgħajsa.
U
kienu jaslu ġurnata qabilna. Konna rranġajna mas-sindku ta' kull post li jiġi jintaqa' magħna fuq il-moll, nagħmlulu intervista.

jintelqu fil-kċejjen konna neħdu gost I mean dħalna ftit kċejjen verament verament sbieħ.
Le vera anke tismagħhom jitkellmu t-Taljani kemm huma anke tfal qishom jafu jitkellmu. Le le le. Jaqbdu jitkellmu fimt mhux bħalna. Ikunu komdi ikunu komdi. Eħe naħseb tintervista tfal mhux kollha jafu jitkellmu fimt. Jeħlu jeħlu.
Imma t-Taljani tiskanta għandhom parola faċile. Mhux hekk mhux hekk.

Niffilmjaw tliet ġimgħat, imma ġeneralment jekk għandi nippjana trip bid-dgħajsa tiegħi nagħmilha over two weeks li ndur
biex nalloka ħafna ħin l-Isole Olie għax hemmhekk trid tagħmel ġimgħa waħedha jiġifieri għaddej minn island għal hemm seba' seba' gżejjer u l-baħar u l-ambjent huwa Jien mort f'waħda minnhom, kont insejt x'isimha, mara li waħda kollha li għat-turisti.
Vulcano, Alicudi, Filicudi. Katamaran żgħir u ħadna xi siegħa 'l bogħod. Salina. Kont krejt, kont. Lipari,
probabbli. Nsejt, Madonna, xi jiena l-ismijiet diżastru. Kont krejt, krejt kif inżirt hawn. Motorino.
Le, krejt motor elettriku. U kif mort biex nikri dil-Madon Firota, Ehm, qalli tieni l-ID card, insomma. U tajtlu l-ID card. U qalli, int kif kuljum ibbunella? Data da. Għedtlu, eh, kuljum ibbunella. Qalli, nas, qalli, u kuljum ibbunella.
Ċaw, kuġino.
Ma si dik dik lajna kienet sabiħ ħafna. Kwieta, jiexu nisċu fija, kolozzi xejn. Ma jeżistux roti u scooters. U fuq issa fishing island insejt x'isema, smiet ninsihom. Isma' jien ħa nieħu spunt milli għedt inti, electric. Taħseb li l-elettriku huwa l-futur? Kun ġenwin hawn tonqodx. Għax hemm. Assolutament. Assolutament.
Jiena l-opinjoni tiegħi u l-involviment tiegħi ma' ġurnalisti li niltaqa' magħhom spiss barra minn Malta, L-electric għamel avvanzi kbar imma li niġu f'sitwazzjoni li jeżisti electric biss naħseb li huwa impossibbli. Naqbel miegħek jien.
Allura
il-tendenza ġenerali hija li l-electric ikun aktar għall-urban Jiġifieri hawn Malta, inkunu onesti, jekk m'għandekx intenzjoni ssiefer bil-karozza, l-electric jagħmel ħafna sens. Għandek four hundred, five hundred kilometer range, ħafna nies aqqas ikollhom għalfejn jiċċarġjaw jekk mhux darba kull ġimagħtejn. Jiġifieri, qed tifhem? Naħseb, mingħajr ma noffendu 'l ħadd, l-infrastruttura hemm fejn timprovja daqsxejn, ilna nisimgħu li ħa jkun hemm ħafna iktar charging stations, kellhom bżonn jaslu. Għax anke d-drive li qed jagħmel il-Gvern biex biex jinkoraġġixxi, waħda mill-ikbar impedimenti hija l-fatt li jekk m'għandekx garaxx li tista' tiċċarġja fih. Bħal sqallija, ġifiri. Imma
imma sqallija naħseb għar minna di.
Għar minna jina mort naħseb sebat minn darbit, karozza elettrika sqallija. U dejjem kienem daqxej ta' anzjeta. Zgur, zgur, bil-fors. Ġifiri, għax anke, anke jek tamel, għax jgħidu l-ek tipjana, taw tista tipjana kem tri, imma tipjana li tajt il-hotel Għandu charging, iċċempillu tliet darbiet u jikkonferma li għandu da. Tasal hemmhekk bil-batterija kważi mejta. U ma jidhirx. Oh, eh, eh, eh, skużami, non funzjona. Grazzi. Jew l-outlet per każu bħalissa ma nafx hemm xi tlieta mill-erba' charging bil-cable maqtuha. Isem.
Jina Kemm ilna mmorru bil-muturi u hekk qatt ma rajt charging station. Jiena ma nzertajt qatt ma rajt charging station.
Ikun hemm naqra. Jew inkella jiena mort f'Awwissu jien u l-mara u kienet baxxa u sibna fuq il-mappa charging station u għadna le tajjeb hemm speċi ta' shopping mall u kollox għajr biex tagħmel siegħa u nofs jew sagħtejn tiċċassa fil-xemx. Eżatt.

U mort għand għand wieħed mid-dealers li hawn Malta. Qalli inti għal hawn Malta trid tieħu ħsieb, għedtlu jien nħobb insifer bil-kolozza. Qalli fej, għedtlu Sqallija l-Italja, qalli mhux ideali, ħa ssifer hemm biha, trid tippjana ħafna. Trid tippjana dik. Trid tippjana ħafna, fim? Ħa tkun u tkun limitat fejn ħa tmur, inti jekk nixtieq immur hawn imma l-pompa qegħda hawn, trid tkun Fim? U mbagħad neħħejt il- U l-anzjetà dejjem ħa. Aħna perkażu morna għamlilna feature fuq electric cars Sqallija. U l-ewwel l-ewwel post li morna kien Mount Etna ovvjament. U tlaqna minn Pozzallo u tlaqna b'full batteries jiġifieri. Naslu fuq Mount Etna li forsi koprejna ma nafx inqas minn mitej kilometru. Inħarsu lejn il-x'ismu? Il-gauge. Il-gauge. Qed jgħidilna fadlilna 50 kilometer range. Biss. U qegħdin hemm fuq. Qegħdin hemm fuq. Ħdej il-crater. Panikajna. Mhux ovvja. Żgur. Issa x'kien ġara ovvjament wara tirrealizza li l-ewwel nett biddilt id-driving method kompletament. Hawn Malta kienu dejjem misjuqin bil. Allura f'daqqa waħda aħna tlajna 160, 180 kilometers qed nieħdu gost, tlajna Allura f'daqqa waħda l-kompjuter beda jirraġuna li l-average tiegħek għal tibqa' għaddej b'dan il-mod. U t-temperatura hemm fuq kien zero. Allura l-batterija immedjatament immarkalek l-expectancy tagħha tidher. Ara panikajna. Imbagħad bdejna nfittxu x-xejn within 200 kilometres. 200 kilometres.
Mela.
Jesus Christ.
Allura, allura, imbagħad bdejna niżlin bil-mod. U f'daqqa waħda fuq ir-radio, għax konna aktar minn karozza waħda, isma' hawn tiela' r-range. Before you know, diġà tela' tliet kilometer u wasalna sal-outlet mill-Etna, ħalli l-outlet ma ħadmux dik il-ġurnata. Imma mbagħad thank God kellna hotel viċin, U wasalna sal-ħotel u għamilna forsi sagħtejn nilagħbu biex iċ-chargers tal-ħotel jiġu jaħdmu sew, għax jekk le aħna kellna fil-mail. Imma għandek dik il-biża' dejjem, dejjem, dejjem, dejjem, mhux tajba żgur. Imma jiena, jiena ma ngħidx li huwa l-frott. Tal-muturi ma naħsibx hu l-futur. Muturi mbagħad eh, differenti wkoll eh, minn imħabba dynamics ta' teknoloġija nemmen li dejjem toħroġ fuq karozzi l-ewwel imbagħad tiġi adattata fuq muturi. Hekk eh, nara Il-problema bil-muturi għad daqs tal-batterija f'karozza għandek fejn taħbiha, tagħmilha fix-xażi Imma motur limitat. Anke anke l-bilanċ ta' tiegħu il-motur ħajkollok toqgħod x'imkien. Ħanejdu sissa hekk. Pereżempju ma toġobnix jien motur sportiv batterija. Bħalma ħarġet il-Ferrari issa ta' Mela mela luċe. Smajt li l-marketing manager irripożizzjonaw. Tifhem?
Jiġifieri Rajt AI ovvjament, għamm il-mewt x'jismu hawn Enzo. Enzo, u qallhom tgħidli min hu, nagħmilha b'mod.
Rajt intervista ma' Luca di Montezemolo, l-eks President, qallhom l-ewwel ħaġa jien kont inneħħi l-kavallino minn fuq il-bonnet. Biex ma. Qallhom ma dil-karozza ħaġa waħda serrħu moħħkom, li ċ-Ċiniżi mhux ħa jikkupjawna. Eżatt, eżatt. Le, le, ma naħsibx li huwa l-futur. Jien ma naħsibx li huwa l-futur. Imma la Malta tħajjar Nichols Elettriki. La Malta tħajjar, la Malta wegħdet. Ieqaf, ieqaf, daqshekk titħajjar affarijiet. Għax għajjejtni.
Għajjejtni. Meta jisemmi. Jiena naħseb bilanċ. Hemm post kbir għall-electrics, hemm post kbir għal nies li jixtiequ jkollhom l-awtonomija, allura hybrid isir importanti immens. Il-hybrid hemm ħafna lok ta' improvement. Eżatt, eżatt. Kemm bħala charging time, s'issa ħadd m'għamel dak l-isforz li jagħti charging time tajjeb ħafna kif għandna fuq il-full electric, fuq il-hybrid u r-range hemm meta jkollok jien naf 200 kilometer range imma xorta għandek bħalissa t-tendenza hija li jkollok a generator. Xorta għandek magna normali timxi fuq il-batterija imma whenever you need, you don't need to plug in, tixgħal il-magna u tiċċarġja it-tops of the battery.

After two or three years, waqfuh. Kellha magna żgħira, jekk inti l-batri waslet, tista' żżid il-magna u tiċċarġja l-batri. U inti m'għandekx problemi ta' eżatt. I think that is probably ħa jkun compromise tajjeb jiġifieri. Ma nafx kif teknoloġija bħal dik ma komplewhiex pereżempju. Hemm ħafna kumpaniji li qed jipperfezzjonawha. Eżatt, eżatt, għax hekk inti.
Jiġifieri hemm OEMs li qed jipproduċuhom in commercial quantities biex ibiegħuhom lil manufacturers, lanqas il-manufacturer m'għandu għalfejn. U kważi kważi eventually ma nafx jekk tistax tinbiegħ. to the public għax there is too many alterations that you need to do to the to the imma business to business for sure hemm suq kbir. Tagħmel sens, jew tagħmel sens. Taħseb x'inhu l-ikbar żball li jagħmlu n-nies meta jaslu biex jixtru vettura?
Jien ħajti llum hija nagħti pariri lin-nies fuq x'jagħżlu għax il-konfużjoni li għandhom u msieken mhux tard tagħha, imma nixtri electric jew hybrid jew petrol jew diesel, x'ħa nixtri?
Ħaġa li. Probabbli kieku kelli nagħżel jien, xorta mhux ħa nieħu l-parir tiegħi stess. Imma dak li ngħidu jien right sizing. It-tendenza hija li bniedem jgħidlek jiena rrid nixtri jekk għandek three hundred kilometres, four hundred kilometres, five hundred kilometres, ninety nine percent ħa mmur għall-five hundred. Imma Kemm tuża l-karozza? Le, darba kuljum, dax-xogħol, allura għalfejn għandek bżonn 500 kilometru? Issiefer biha? Le. Allura għalfejn ħa tixtri karozza li 4,000 iktar. Ħa tiswa, mhux hekk, mhux hekk?
Iktar tqila. More, għalfejn? Trid tagħmel il-homework. So right-sizing hija xi ħaġa li. Ngħidu lin-nies, isma', ħa nixtri mutur.

Li teqpa' mpressa ġo moħħok tgħid dik ara, ġranna hekk, mhux xi ħaġa tas-soltu. Ma waħda li ġratli żgur, kont qed nagħmel test drive ta' Maserati fil-Howard Garden barra l-Imdina. All right.
U naraw grupp ta' nies kbir, ġieli anke la nkunu qed niffilmjaw u tiġi school outing. U tkompli magħhom u l-ħin qed jagħfas u kulħadd. Imma dawn, imbagħad telaq wieħed minnhom u ġie dirett għalina.

Hu qabad konverża li hu kien president tal-Maserati. Alright, isma'. Fi żmienu kellu per każu tim ta' nisa tad-dar li. Trid tkun Lucky Tonio, eh, xi ħaġa hekk. Le, le. Martin, Martin għatlu ibqa' rowlja. Guess who? Hu, hu, hu konverża and we actually featured it in the programme, ġifieri, eh. U jispjegalna kellu n-nisa jħitu l-ġilda, s-seeds tal-ġilda, l-istiġin. kien isir bl-idej. Very, very, very. Ma tantx imbarazzanti dik. Eh? Le, le, assolutament.
One of the lucky ones. The lucky ones. Mela, laqas jekk tipprova tagħmilhom.
Niftakar darba qiegħed Ruma qed niffilmjaw a launch ta' ta' Fiat u kelli il-cameraman li lu 25 years miegħi. Ehm, u f'daqqa waħda kwiet u hekk U nisma' Tonio! Tonio! U nsibu Michael Schumacher qed iżommlu idu, Tonio! Għandi l-Michael Schumacher! Kien jaf what it meant to me, ġifieri. Żgur, ovvja. U mort.

Għax ma jissemma xejn.
Jipprovaw joħorġu stejjer fuqu, ġifieri, imma dal-aħħar li attenda xi tieġ ta' wieħed mit-tfal tiegħu, imma. Żammu kollox huma contained fil-familja għax. Imma Mike, you know, għedtlu, speċi, għax hu was the brand ambassador tal-karozza, għedtlu, x'jidhirlek?

Qabel kwarta jgħid tkellem fuq karozza li żgur ma kienx ra qabel. So beautiful, nistgħu.
Fuq bħala l-Pinokju.
Pinokju dak jixbah kien. Hija fuq bħala l-Pinokju għax min jaf kemm gideb. Ġan Tod mhux kien qisu Pierino? Iva, dak vera.
Vera, Ġan Tod. Kien jixbah ħafna. Eżatt, eżatt, eżatt. Ħa ngħidilha waħdi di. Mhux ovvja hu. Mhux hekk? Ġieli, peress li neħħejna l-electric, ġieli spiċċajt bla fuel bħal pukka. Ih, ħa ngħidlek, ħa ngħidlek. Bgħattilkom ritratti, aħna darba għamilna trip bħala ħbieb. Immaġina Gordon. Ora, għandi ritratt issa. John Mamo, l-erba' kompetitori tiegħu, but their best of friends, Alan Azzopardi, li kien anke. Dawk kienu magħna, John għadu ma kienx magħna, ma' Ċemozzi.
U jien. U ħadna erba' muturi kompletament differenti, ġa ħadna Triumph, ħadna Indian. Naħseb, jista' jkun. Ħadna Downtown. Eh, rajt fuq il-filmat.
Downtown. Rajt fuq il-filmat.
Kont qiegħed jien bih. Tlaqna mill fuq il-catamaran, għamilna forsi ħmistax-il kilometru, waqafli. Asia?
Teknikament mhux tort tiegħu. Eżatt. Mhux pari.
Għax hu jħobb jippjana. Però ġie għala biebu qal u hija. Dan ma jaħlix. Però kien vojt.
Mela Armin, jiex tqallija waqaf, jina waqaf. Imma mux
Aħna, it-triq eżat xin toħroġ mill-mini. Mela, mela. Ma dak it-torti għaj, mux it-torti għaj. Għawek, ma ta' ġifi.
U le, le, mux it-torti għaj, mux it-torti għaj. Ma dak ġibid li fil-mat itnat il-petrol bil-landa zaħira. U tela, u l-raw. Jista' eluf. Kem tela?
Xaħan li ċifti kej, u raw. Ma s-satella, mela, xaħġi.

Beda bil-BMW, beda bil-BMW. Le, u naf li għandu eh, soft spot tal-jom xorta, meċa niprofa. Għagħbuni, maturi. Eh.
Mbad nitkellem ħabba.
Mela, inti. Mutur jew karozza?
Skont għal xi dak kif eh. meta jsaqsuni li mill-karozza favorita tiegħek. Għandi għaxra f'kategoriji differenti, jiddependi if it's for leisure għal traveling. Eh. Mela, taħseb xi tkun l-iktar ħaġa għal qalbek? Karozza jew mutur? Missa s-sitwazzjoni jara inti. Jekk hemm sitwazzjoni għandek taħrab, karozza jew mutur? Ma nafx. Xi ħaġa li kieku jekk ikollok tgħix, tgħix mingħajr karozza mela. jew tgħix mingħajr mutur, ma nafx. Eh, diffiċli vera. Mela. Peress la qalbek.
Ħanna għall-passjoni mutur. All right.
All right. Għall-passjoni mutur.
Mela, kafe jew birra? Kafe.

Ma nimmaġinanix ħa tmur off-road b'mutur li ħa jkun automatic.
Insa, titi clutch.
Commuting qed ngħidu jew touring? Għal commuting u touring. Jew taqbad it-triq, isma' taqbad it-triq minn fejn konna l-lingua glossa saletna fuq dawk it-toroq tgħidlix li ħa jkun automatic. Imma din l-iżball li jiġri Għax għandek gearbox awtomatika, ma jfissirx li ma tistax tuża manwali. Le, le, tista', tista', tista', tista'.
Jiġifieri, you have the best of both worlds, jekk trid titla' l-Istelvio Pass tagħmel li trid u imma mbagħad meta qiegħed fuq l-awtostrada u s-sew jgħid u rġa' għalfejn toqgħod tibdel. Le, dik m'għandekx problema għax jekk għandek manwali. Dik il-mutur jaf jagħmilha għaxar darbiet aħjar milli taf tagħmilha int bla dubju. Tifhimni, jien meta kelli l-NC750 kont u jien l-NZT tiegħi, Meta tlajt Sqallija tani pjaċir. Jiġifieri l-istess bdejt għamilt u sports mode ħalli l-gelijiet iżommhom iktar sewwa u bdejt bdejt imxi f'kantuniera inti waħda minus iin żewġ seconds. Biex ma jqabbad sew.
U mbagħad jerġa' u jaqleb tliet waħda. Jiġifieri għoġbok tajjeb.
Għoġobni. Inżid?
Issa inżid u beħħejtu. Imma imma u vera u vera. Imma meta tlajt bl-iskuter, Sqallija, M'għoġobni xejn. Jien naqbel miegħek.
Komdu iżjed.
Komdu. Komdu iżjed. Imma m'għoġobnix dik li wasalt dawk it-twisties. U għandek iktar strain għax tibda taħseb żewġ breaks u anke biex toħroq. Eħe, dik Ma dik kollox fih tiegħu. Imma insomma, id-dinja nemmen li. Il-kumdità. Skuter.

Qabel miegħi fuq ħafna punti. Eżatt, eżatt. Għedtlu naqbel. Jiġifieri isma', Malta għandna ħafna flus però mhux eżatt daqs il-każ. Imma aħna qed nitkellmu fuq il-muturi. Fuq il-muturi, fuq il-muturi aħna Malta m'għandniex fejn nieħdu pjaċir u ovvjament nitilgħu, nitilgħu Sqallija. Di ma nafx illa x'għamilthom għax naf x'ħa jirrispondini, jiġifieri ma nafx naqbiż ix-xogħler jekk hux sports bike jew touring bike. Tajjeb. Mistoqsi inti imma.
Ħa nara.
Għandek raġun. Petrol jew electric. Skont xiex? Runabout għal Malta bla dubju electric. SUV sabiħ fejn tista' tagħmel ftit touring serju. Fuel jew hybrid. Mutur naħseb jekk ħa tivvjaġġa barra minn Malta naħseb wieħed mill-ikbar żbalji tal-marketing li saru dawn l-aħħar snin kien Harley Davidson jinkoraġġixxi lil Charlie Boorman u Ewan McGregor jużaw il-Harley Davidson Electric għal dak it-tielet film li għamlu u it was the biggest Downerd l-ikbar flop għax daw il-programmazzjoni kienet kollha bilqiegħda jistennew daw il-madamen fejn il-mutur jiċċarġja. That one says ġabu truck b'generator jaħraq il-diesel biex jiċċarġjaw ħalli jistgħu jispiċċaw il-vjaġġ. Li fil-verità dak huwa meme li jużaw u li ġrat vera. Ma ġrat vera ġrat vera. Daw daw it was an enormous mistake. Mxejn ilma.
Mela, sports bike jew touring bike? Li nafu naħseb naf x'inhi r-risposta. Anke mħabba l-żmien, l-sport għal dejjem kien jajjin imma issa jaqsamni. Anke l-ħares lejn u daru. Post muġġiet.
Mela, jien naħseb anke din naf sa jirrispondi. Ma nafx, sa, baħar jew muntanji, jiġifieri kosta jekk qiegħed bil-mutur, jew muntanji, bil-mutur, bil-mutur, ejja, ejja. Allavolja kif ammettejt għandi affinizzjoni, affinità kbira mal-baħar, imma mbagħad fuq mutur nippreferi fil-muntanja. Fil-muntanja, tajjeb, tajjeb, tajjeb. Issa, ħa naqbdu r-ritratti li xtaqt inti. Tajjeb, u la te nsemmu muntanja mill-ewwel.
Hawnhekk għandi lilek background u background warajk hemm il-muntanji bil-BM. Naqa' storja fuq dak ir-ritratt. Hawn qiegħed mudell inti tajjeb hekk. Dak jekk m'iniex ser żball Spanja. Ġbarna l-mutur minn Madrid u tlajna the northern coast ta' Spanja.
Jiġifieri mhux il-mutur mhux tiegħek, krejtuh il-mutur.
Issupplixxewh il-BMW.
U għalhekk forsi my attraction to BMW huwa tant tawni opportunitajiet, muturi sbieħ, postijiet li qatt ma kont U hemm il-prattiċità li kif għad għandi l-inner bags, il-liners lesti, kull ma mmur ndaħħalhom fil-panniers u tlaqt. Kelli ħafna opportunità. Li ma matul dak? L-RT, l-R100. All right, all right, all right. Mela, qed naraw BMW. Dan għandu storja.
Għandu storja. Għandu storja. Le, dak, dak, dak tiegħi. Dak huwa R69S tal-1965, one of the early boxer engines. Dak kont qiegħed niffilmja barra minn Malta ma' Carlo Borgmanazi, nsellimlu minn hawn, fuq xi ħaġa totally unrelated, u waqafna bari għax, Konna tinsuqu minn Ruma sa Malta. Niftakru dak il-programm ukoll, eh. U Carlo. Insegwi, oh.
Carlo, Carlo, Carlo kien mistieden biex nagħtu daqsxejn ta' spinta imma qalli le la ħa ngħaddu minn Bari, qalli għandi interess li nieqaf għand xi ħadd insomma. U waqafna l-interessi tiegħu imma qal isma' da wkoll huwa dealer kbir tal-muturi. U ħarsu lejn xulxin, ħafna tpespis fil-widnej u hekk, qal li ħa jieħudna xi mkien imma trid kważi kważi nattulek għajnejk biex naslu. Biex naslu tal-mafja. Ma tkunx taf. U morna u kellu klip żgħira għax klandestinament xerna l-mobile u filmjana ftit qatt ma rajt kollezzjoni ta' Italian racing bikes, Ducatis, MV Augustas, ħafna minnhom championship winners, eċċetera. Misjuqin minn nies famużi ħafna u dak kellu kollezzjoni enormi. Enormi. Enormi. Joe Bunker, M'għandix idea fejn, jiġifieri. U mbagħad rajt dak minnhom kollha the one I liked li bajt kien the odd one out, jiġifieri probably kien. U jiena ma' dak I fell in love u eventwalment ittrattajna. U ġejna lura, u mbagħad kellna niġbruh, ngħidilkom li malajr. U Carlo reġa' ġie miegħi, għax l-istess kelli jerġa' bżonn immur għand l-istess nies u, u, u, u, u kif ħa nġibuh? U għandi ħbieb u kien hemm xi ħadd, għadni sejjer, qalli inti Gvern. Għedtlu, tajjeb, thank you, għedtlu, u tani van. U mort ġbart il-van u bqajt sejjer fuq il-katamaran. u għadna naslu bil-katamana ta' filgħaxija u nsuq minn Pozzallo għal Bari filgħaxija,
straight, imma I had planned li nagħmilha forsi in four hours għax il-van ma kienx jiġri ħafna, u mbagħad naslu daqsxejn tard, norqdu, l-għada filgħodu ngħabbu u niġu lura.
Long story short, ninżel minn fuq il-katamaran, Nibda nsuq, xita, wipers żlieġa, imma l-agħar ħaġa li da ma kellux dimm. Iż-żewġ bozoz dimm kienu maqtugħin. Kellu biss il-bright. Allura, il-minuta li nixgħal il-bright, Ikun hemm trakk daqsiex u jixgħalli stadium sħiħ f'għajnejh. L-asl mhux qed jaħrab.
U nitfi allura u ngħidlek kienet the worst drive of my life jiġifieri mill-erba' sigħat saru tmienja, wasalna kienet ġa telgħet ix-xemx jiġifieri. Carlo nimmaġina l-film Madonna ma' min ġejt. Imma semma jgħid il-garaġ. Qabbejni u. U jiena saqsejtu l-ewwel qedlu kemm użajtu minn 1 sa 10? Jew kemm tużah minn 1 sa 10 qedlu? Inkun onest, darba ssajt jgħajnih għamilt perjodu nużah regolarment. Imma mbagħad għax iċ-Ċeniżi teknoloġija anke anke l-kickstart, il-kickstart tal-Harley perkaż hu ħafna muturi, it's parallel to the to the to the bike. Tal-BMW il-kickstart qiegħda outwards. Jiġifieri inti żżomm il-mutur, tpoġġi saqajk fuq il-kickstart u tiġbed 'il barra. Mhux tiġbed ma' it's much much much easier. Start jaf sekonda żewġ ċilindri 600 cc. So so so so very easy and it used to start first go u għamilt perjodu niġri bih. Issa naraw il-futur tiegħu insomma. Mela, dan ritratt. Eh, dak, dak, Victory. Il-Victory dak.
Dak, mela, rajtu fuq l-internet, Holland. Kelli tifla tgħixem dak iż-żmien, kont batlila u llum ir-raġel tagħha jaraw il-mutur, the pricing was very, very good, u għalaqt. Il-ġurnata li għalaqt,

Ma tantx użajtu. Ma tantx użajtu. Ma tantx użajtu. Mela. Imma għal qalbi ħafna.
Nimmaġina intu l-mara?
Imma dak Route 66. Route 66 fejn bejt fejn. Bla helmet. Però, però, però.
Eżatt, avventura sabiħ. Bin noċċali.
Tafli, tafli, tafli in certain states illegali

Beautiful holiday, għamilna għamilna ġimgħatej sabiħ għax in August u kesħa, xita ġurnata waħda biss, all right, patti ta' xahar xita niżel satej, żgħir daqshekk għax viżibilità zero u ma tistax tieqaf.
għaddej at 60 kilometres an hour u tibża' jekk tislowja ħajkun jiġi xi ħadd minn wara u jieqfek. Ma tafx x'hemm mal-ġenb, tipprova tiffollowja l-dwal ta' vettura quddiemek u tipprova żżomm the same speed and the same distance u tispera li xi darba dix-xita tieqaf jiġifieri għax. Imma parti mill-avventura. Parti mill-pakkett u dak.
U l-number plate, xi xi. Number plate, aħna ġejjin lura u wasalna l-Ġermanja, Hamburg. Ipparkjajna, irqadna, filgħodu ninżel u l-mara ndunat, qaltli isma' number plate dak normali, eh? Eżatt, eżatt. Le, xi ħadd għaġtu. All right, mhux bil-Malti hemm tqaċċat. Le, le, le, le, xi ħaġa taqsmu. Isma' biex tqaċċat pjan xi ħaġa. Iva, iva, ma jekk forsi bil-maltemp li għaddew. Imma, problema. Mhux hekk għax.
Sempiltu l-Henry, Alla jaħfirlek tlu Henry, hekk hekk wer. Għalli mhux tagħmel biċċa karta li. Malta. Malta naqbel miegħu, ma' Ġermanja. Se ċettaw. Qatt mela x'għan nagħmel. Dħalt, għax dak kien mutur uffiċjali tal-BMW, u sibt the closest dealership tal-BMW. Għedt immur għandhom, tajjeb jew ħażin, I have to see, they have to guide me, it's their property. U għedtilha, mela, nikkittjaw u nsuqu bil-mod lejn dealership. U mixjin, insomma, u jkun hemm police car wieqfa fit-traffic lights.

U jpaqpa, l-pulizija ħarġi għal-ġara. Mamma hija. Mbagħad tengol f'dak il-ħin inqaw il-bullajts u. U ma ġejl. Wasalt id-dealership u problema serja. Għax qaluli isma', aħna kull stat separat. Jien ma nistax noħroġlok number plate Hamburg għall-mutur irreġistrat miegħek. Għal dak x'irridu nagħmlu hu dan. M'għandniex mutur Shintook at the moment. Ħa nikrulek wieħed. Crowley arti, qaluli inżel bl-arti il-Munich biex aħna ħa ngħabbu il-1600 fuq truck. Ħa ninżlu bih Munich. Nagħtuh id-dealership tagħna Munich u jieħdu ħsieb ir-registration u ngħabbu l-RT li krejna lilek u ntellgħuh u neħduh lura. Light catering bil-Georgia Park. Torti jekk missek għamilt il-karta. Xi ħadd kien se jinqabad.
Insomma.
Mela, f'dan ir-Redeemer ħa jkollna ġurnata oħra, nifqgħu x'għaddit 20 minutes oħra. Bis-serjetà, għaddit daqshekk ħin.
Għaddit 20 minutes. Orit, orit. X'fadlilna aħna? Eħe, u mbagħad
nikkonkludu. Nikkonkludu.
Mela, five minutes break oħra u mbagħad naqra conclusion, nikkonkludu tal-aħħar. Tajjeb?

Iva, li tgħid isma'. Semmejtitha, tibżax.
Jekk trid, però li tgħid isma' it ticks a lot of boxes, taf inti li ngħid isma' b'dik ħa nibqa' għaddej. Diffiċli naf.
Għandi tnejn. Ejja, ejja, ejja, u ejja, ejja, tnejn. Żewġ vetturi li ma nista' qatt ninqala' minnhom. Għandi SUV li għandha ħmistax-il sena kulħadd jgħidli Rod dik ħa tibqa' u litteralment. Għal qalbek. Jekk għandha seven seats, jekk għandha factors kbar li għalija jagħmlu ħafna ħafna sens. Imma mbagħad bħala mutur naħseb l-RT. L-istess l-RT li għandi mhuwiex ġdid, għandu għandu 13 years, għadu il-verżjoni air-cooled, għax imbagħad bdew partially air-cooled u mbagħad bdew this is pure air-cooled. So, you know, għandek għandek għandek inqas maintenance, għandek inqas inqas inqas issues. Imma imma
Mela dak. Eħe, mwaħħal hemm. Mwaħħal hemm mill-bidu, mill-bidu. Believe it or not ukoll, darba minnhom ikkonsidrajt inbiegħu. Il-mara qalt li ma l-unika mutur li nieħu gost nirkeb miegħek fuqu, allura ta' għandek raġun, dak jibqa' hemm. Dak jibqa' hemm. Issa, għidt. Liema vettura qatt ma tixtri?

Issa di jiena niżżilt ismha, min hi forsi l-iktar persuna famuża li kieku tixtieq jien naf tagħmel review magħha ta' xi ħaġa? Forsi mhux Schumacher żgur għax dik ma tantx ikun kritiku. Intervista. Le, le, ma le, forsi in his prime. Daqskemm kien diffiċli Schumacher kien gustuż Lewis Hamilton. more than once u anke hawn Malta ġifieri u naħseb the ultimate fortunat biżżejjed li għamilt l-intervista miegħu Pagani.
L-istess ġibtu Malta għamilna ħbieb sew għadna in contact sal-lum ġie erbat jiem mal-familja għamilna dak il-perjodu dawwartu Malta kollha japprezza l-arkitettura bnidem. Tieħu pjaċirek, ah, down to earth. Ħafna, ħafna, ħafna.
Fanni għanaf, forsi zelaq li provajt nġibu mar nexxilix u ma tantx kien hemm sitwazzjonijiet minn daw. Kon inżeg.
Ma nafx minn hu jena.
He builds hypercars. All right. And forsi għandu daqsxejn iktar minn Pagani, għax Pagani juża magni AMG. All right.
Mercedes. All right. Da bena l-magni from, from scratch too. Um, you know, thousands of horsepower, very respectable cars. Ġifieri nixtieq nagħmel ftit, intqajt miegħu, tkellimt miegħu, tkellimt mal-mara meta kienet għadha il-Geneva Motor Show mhux ċajta kif inhi llum. Imma kienet l-isbaħ motor show li kien hawn. Kienu aċċessibbli ħafna dawn in-nies u I used to spend a lot of time. Imma qatt qatt ma rnexxieli, kien ġej u sfortunatament ma. Imma at least kellek xorta dik l-interaction miegħu. Imbagħad imbagħad anke maturi ġieli ġieli mor jiena mort per każu il-Bulldog Bash, il-Bulldog Bash, to cover it as a journalist. Alright. Wara rrealizzajt li kont l-unika ġurnalist not only in that event but for a number of years. Għax dawn Hell's Angels u Hell's Angels mal-ġurnaliżmu assolutament. U dawn dejjem naħseb stidnuni as a joke, kważi kważi biex taf inti qtates Ġurdin Żgħir joqogħdu. That is what I understood but when they realised the passion with which I was working, Mbagħad inbidlet l-attitudni kompletament. All doors open. Il-ħin kollu jimmonitorjawni. Darba minnhom mort fir-reception. U dawk aggressive, eh? You owe me rent, qalli. Tħaqqni. Kalla jżej. qalli your mobile has been lying on the counter for the past three hours. Estja.
Kont insejt il-mobile. Kont insejt il-mobile.
Ħadd ma missu. Ħadd ma missu. Hemm, jiġifieri.
U when I went back, he just saw, ma, you know, with an attitude. Oh my God, your mobile. You owe me rent.
U ta' fejn isir dal. L-Ingilterra. L-Ingilterra isir. L-Ingilterra.
Ix-xita hekk ma jkun wild. Wild. Wild.
Imma mbagħad kien hemm ħafna motorcycle builders, ħafna ħafna daw il-custom bikes u hekk all the big brands were all there ġifieri. accessible u tagħmel intervisti u kien hemm il-Ħoss Boss dak iż-żmien. V8 with a V8 engine. Interesting stuff, interesting stuff. U le, u daw at least daret għal kif taqbad tgħid vantaġġ tiegħek, mela. Le, le, le, by all means, mbagħad spiċċajna

Jien għalija biex nikkonkludu nixtieq insaqsih il Tonju, lil Tonio, x'taħseb li n-nies jaħsbu fuq Tonio Paqpaq iżda fil-verità. Għandhom żball. Għandhom żball. Forsi jippikċerjawk mod, x'taħseb inti imma mill-perspettiva tiegħek?

U ma nistax niffavorixxi la wieħed u laqas l-ieħor. U in 25 years that has been my biggest challenge, the fine line li nżomm kulħadd on the same level, kulħadd nirrispetta lil kulħadd u kulħadd nispera li jirrispetta lili u nistgħu fil-bidu kelli ħa jkun hemm dak, le le jekk ikun hemm dak ma niġix jien. You know what I mean? Jiġifieri dak.

X'nagħmlu?
Aha, u ħaġa oħra, li ma nafx kollox fuq kollox. Le, Għax ma- sfortunatament, meta jwaqfuni minn triq, Żmur x'taħseb fuq Ngħidilkom din nispiċaw darba qegħdin event tal-Ford. Ehm, U kien hemm Joe Kazan u qed nitkellmu u ġie wieħed qalli "Oh, papa, qalli isma' qalli u beda jispjegali fuq fuq karozza li li li għandu. U komplejt miegħu u telaq. Mbagħad Joe Gazan qalli Ton, qalli fuq x'kien qed jitkellem, qalli I'm ignorant, qalli Għedtlu I have no idea. Uff! Oża kelma Vulgar tani daqqa qalli.

Sponsors? Ngħidha għal sponsors? Ejja, ibda, faqqagħhom. Mela. Kollha f'daqqa ejja.
Tlaqna.
Gordon's Moto Centre, dejjem nirringrazzjawh tal-location tajjeb li nirrekordjaw fiha. Sign World tas-sign li qdiena bih li qiegħed wara Tonio. Home Made Malta tal-coasters, 3D printing tajjeb. ta' dħan, ara biex iżommlok in-nuċċali. Il-microwave il-frigorifera. Il-ħiwija. Użajniha xi ħaġa oħra. Design Factory, insellmu lil Nick talli kemm il-darba ħa paċenzja bik. Tajjeb. Ħa ntuh break issa Nick. Ejja issa ntuh break. Issa ntuh break lil Nick.
717 il-barber shop, insellmu lil Daniel minn hawnhekk. Ħa ntuh break ukoll. Lil kulħadd ħa nagħtuh break. Go and Fun. Insellmu 'l Sergio minn hawn li jisponserjana dejjem bil-Go and Fun biex jtina boost wara x-xebgħa wara oħra li bħalissa naqra Żżżjat. The Burgers li qiegħed magħna, tajjeb, u r-Ragusa Express li mhux se tħobb break.
Mhux se tħobb break naħseb. Imma bħalissa xorta break ħabba sħana esaġerata bħalissa. Imma lemmu 'l hawn xorta in between qabel inkomplu xi ħaġa ħa nagħmlu. Eżatt, eżatt, eżatt. U finalment il-Tonio, nirringrazzjawh li aċċetta li jkun magħna.
Ikolli ngħidilkom proset, jien l-ewwel darba li qed nipparteċipa f'dan it-tip ta' podcast, imma l-ewwel ħaġa ħadt gost ħafna, u t-tieni ħaġa qed nieħu gost insegwikom u s-suġġetti dejjem interessanti, in-nies li għażiltu. Forsi qabel ma ġejt jien kollha diċenta ħafna u interessanti ġifieri.
Ċerka biex nagħmlu ħa nistiednu. X'għan iktar ikollna iktar femminili. Kellkom imma diġà guests. Nixtiequ li u ngħidulkom ġifieri jekk jisma' xi ħadd għandu idea, għandu xi kont xi kont xi kuntatt ħa ngħidu hekk. Milux kelli klijenta femminili. Ma hawnhekk bdiet tixxieħel minn taw ma ħsibtix li li hija hekk, u qgħadt nitkellem magħha fuq l-Isqallija u hekk jien, u indunajt li di ilha mhux indunajt, qed tgħidli li ilha ssuq il-mutur żgħira għax hi bħali hekk għandha għandha l-early fifties. U ssuq muturi kbar u ssuq sportsbike qed tgħidli inti interessanti għall-podcast tagħna. Iżbalja għamilt ma ħadtilix kuntatti. Mela inti forsi li qed tarana jew taf. Issegwina, segwina.
Allura mela inti ikkuntattjana. Ikkuntattjana. U nġibuha wkoll. Nagħmlu naqra input femminili wkoll, u mhux hekk, which is good. Imma spiċċajna bil-kbir.
Iva, jiena li iva. Spiċċajna bil-kbir. Le, le, le. Ngħidilkom, is-siġġu s-soltu ta' kulħadd dejjem jinżel, però jirranġawh. Le, le, jirranġawh, però toni biċċi ma jmastux.

Ninkuraġġuh li jagħmilha. Biex ituna dik in-naqra boost, boost, dik in-naqra push biex aħna noffru naqra kontenut u naf li hawn ħafna nies li jieħdu pjaċir jaraw. Eżatt, eżatt, eżatt. Ma tqum xejn biex tagħmel. Ma tqum xejn.
Għalina tgħinuna li dejjem nippuxxjaw dik in-naqra iktar u m'intom se tħallsu xejn tagħha. U aħna bdejna nagħmlu boost inġibukom mistednin bħalma ġibna lil Tonio. Interessanti, qed tifhem? Why not? Qed tifhem?
Mhux se tifqu tarawna

Imma titilqunix.
Le, le, le, le. Tonio, grazzi ħafna. Grazzi, Andrew. Unur li ġejt għax inti huwa huwa huwa. Le, mhux hekk. Stilla ta' ta' television fuq dal fuq da fuq da settur ta' tal-motor. Mill-lum.
Stilla.
Uffiċjalment tajjeb. Eħe.

Ħriġt bil-pensjoni, ħajti ġiet iktar biżi' milli kienet. Eżatt, għax inti kont tqabbdek imbagħad.
Siegħa xogħol, siegħa tifel, siegħa tifla, jiġifieri isma', imma insomma. Eżattament.
Nawguralek Tonio. Grazzi. Kif taqbad tgħid, ir-ritajerment feliċi. Tajjeb, eżatt, eżatt. U li jibqa' li tibqa' busy, tajjeb li tibqa' busy. Importanti wkoll il-moħħ li tibqa' għaddej. Aħna ħa narawkom għall-ħabta tal-aħħar ta' Sett ta' fil-bidu ta' Ottubru. Eżatt, Sett. Ħa narawkom minn Sqallija, aħna l-ewwel programm. Hekk minn Sqallija, hekk hu l-ħsieb. Jekk jimxi kollox kif suppost. L-ewwel podcast ħa jkun minn Sqallija. Jekk Alla jrid, dan ħa jkun ma' data ma nafux eżatt imma ħa jkun fil-bidu fil-bidu t'Ottubru. Ġifieri l-ewwel l-ewwel sanzjera tagħna ħa tkun minn Sqallija jekk Alla jrid. Hekk għandna l-pjan s'issa sa naraw. Aħna insellmulkom nirringrazzjawkom dejjem tas-sapport. Eżattament. Ciao u l-lejl it-tajjeb.
Tant ieħor. Tajjeb u ka.
Tajjeb.